Şehîdên me, em ê bernameyên rêk û pêk pêk bînin. Vêga civînek hate kirin, temaşevan ê jam. Hinekê em li ser vê bisekînin. Li Stenbolê mutabaqatek hate kirin. Gelo mana vê çi ye? Ez dixwazim der barê vê meselê de ji uzmanê me KK Doktor Hasan Bardakçî bipirsim, perwerdekarê beşa lojîstîk û bazirganiya navnetewî. Birêz Bardakçi, roj baş, beyanî baş. Roj baş siba te bixêr birêzî se. Vêga mitabaqatek hate kirin. Yanî aliyê dîplomasiyê ve di bernameyê de programa xwe de em li ser vê sekinîn. Rêya dîplomasiyê, rêya tîcaretê, daxil û zadê. Lê ji bo ku temaşevanên me baş fêm bikin gerek vê meseleyê pêşî em çawa bibînin? Bi rastî birêzî se ez karim vê bêjim. Ev mesela hilbirinna genim. meseleke giring e. Pêka belkî em tên genin tişkî hûrikel ba me belkî pir zêde li aliyê Rojavayê. Lê belê ev mesele ne meseleke wilo yek bavêje paş. Mesela genim, hilbirina genim ez karim vê bêjin. Ev di welatê mezin Ukrayna û Rûsya, Di nav hilbirina genim de dewletêyeke mîn e. Guya em vê karin bêjin, hilbirina genim ku li Ukrayna û Rûsya were qutkirin, li seranserê cîhanê xelayiyeyê derkeve, gerek em vê nezanibin. Û ez karim vê bêjim, mesele guya Ser vê meselê giring e, ji bo navê Serok Komar Recep Tayyîp Erdogan roja Duşemê bi Serokê Dewleta Rûsyayê Pûtîn re bi telefonê axivî. Belkî hûn zanibin di vê hevdîtinê de ji bo rewşa Sûriyê, şerê Ukraynayê û mijarên derbarê avakirina korîdoran ewlê ji bo hinartina genim li Behra Reş Hatim Gotim pêşkirib. Serok Komar Erdogan diyar kir ku derbara plana Neteweyên Yekbûyî yanî Emirên Birleşmiş Mîletler ya ji bo îxracata genûmaliyê Bahra Reş de korîdoran korîdoran bi ewlê ava bikin ji bo vê bi rastî rûniştin. Ev lev ev bêje em em karin bê ev levhatineke giring bû. Ser vê mevzû wanîyê de em di vê nezareta parastina netewîyê li Qesra Qalender em dibêjin jê re navberaye tên leşkerîyê nezaretên parastinîyên Tirkî, Rûsya û Ukrayna û heyeta netewîyên Yekbûyî civînek hat li darxistin. Gerek em vê zanibin ev civîn do civîna do ya ku raxistin. Gaveke giring ji bo çareserkirina krîza xwarinê ye. Ev gaveke pir giring bû. Gerek em vê zanibin û ez dixwazim ser daxwazên dewleta tiştna bêjim. Di vir de Tirkiye, Rûsya û Netewiyên Yekbûyî û Ukraynayê her çar. Dengê min dikirî şeve gelo. Dengê min tê newsa. Vêga Birêz Hasan Bardakçi. Heta ev şer dest pê nekiribû, yanî ev herd dest pê nekiribû, me nizanîbû daxlûzat hewqas muhîm e. Ku tenê ne ji bo Tirkiyeyê, tabî Tirkiye vê derê etîketa xwe lê xist, ji bo Rojhilata Navîn, ji bo Hîndîstanê jî muhîm e. Newsa ev, em bêjin korîdorek wê vebe. Aliyê dîplomasiyê ve jî gaveke gelekî muhîm e. Gelo ji bo Tirkiyê ev ê çi bîne? Yanî pêşerojê de gerek dema em mutabaqata Stenbolê dinêrin li hev kirin, dixwazin îmzeyekî bavêjin, em ê çi bibînin pêşiya xwe de? Vêga mesela Tirkiyê di vir de ev e, Tirkiyê em bên. Ev levhatin bi xêra Tirkî çêbû. Serok Komar Recep Tayyîp Erdogan heta ku telefon ji Serokê Rûsyayê re nekir, ev mesele ava nedibû û gerek em vê zanibin ne tiştî kêm e, bîst milyon ton genim vêga li sînorê Ukraynayê, Li nav Bahra Reş de disenkine. Vêga em tev dibêjin nav welat de endbên genim zêde bû, ceh zêde bû. Ev tev mesele ser vê ye. Ser mesela genimê, cehê li Ukrayna wanê nav keştiyan de derneketine ev tev mesele ji vê ye buhabûn Yani bîst milyon ton mesela buhabûnê ji vir dertê. Bîst milyon ton niha li lîmanên Ukraynê hatine sekinandin tabî ew Belê. mayînên ku hatine raxistin henin. Tabî di vê mitabaqetê de çi heye yanî ji vir şûnde wê çi bibe? Ev mesele dixwazin di vir de ava bibe. Ema mesele mitabaqat Ne ser tenê derxistina vê vega Tirkiyê di vir de dibe welatekî garantör. Di vir de mesela Tirkiye ev e û ne Tirkî tenê em vê zanibin yanî vega ku Tirkî ji nav vê meselê derê welatekî ku Rûsya û Ukrayna bîne ber ev dî tune. Tirkî di vir de Pozisyoneke stratejîk de ye. Em vê gerek zanibin û di vê nêzê de ez karim vê jî bêjim, belkî ev ji dûr de hatibe gotin, ser mesela sînorê Sûrî jî hinek xeberdan gerek çêbûbin û di vê nêzê de ez dêm di telefona Serok Komar Erdogan de ne tenê ev mesela hatiye gotin, yanî ser vê civîna ya Qalender Qesrî, Ez bêm ne ev tenê were gotin e belkî mesela Sûrî jî were ya operasyona ya derbasbûna sînor jî bi Rûsya re were gotin. Di demeke niz de wê demê em ê wan lîmanan em ê bibînin ku çûn û hatin wê dest pê bike bi garantiruya Tirkiyê ne wisa? Belê, belê rast e ji xwe ez karim vê bêjim hêviya Rûsyayê Ji vê civînê kontrolkirina keştiyan ji bo pêşegirtina qaçaxçiya çêkin. Ev ji bo vê ye. Yanî ya hêviya Rûsya ev e. Hêviya Ukrayna jî ji vê meselê ev e ku derbasbûna evleyî ji bo ya keştiyan ya xwarina bikin ji bo vê ye. Yanî dixwazin ku kes Destê xwe neda wan keştiyan. Ji bo genmeyan bi rehetî ji nav sînora Hare û Hare aliyê dewletê Ewropayê û were Tirkiyê. Lê Rûsya ji vê hinekî ewk dibe. Rastî gavê xwe davîje pa ji bo çi davîje Rûsyayê divê divê belkî bi ser vê meselê dewletên Ewropa dewletên dî sîlehna bidne Ukrayna bi van gemiya. Rûsya hinkî ji vê tirse di vir de mesela Tirkî jî ev e. Tirkî dibe garantorê vê, dibe ku di vê korîdorê de hûn rê bidine min, ez nahêlim kes sîleha bibe, kes qaçaxçîtiyê bike, ez nahêlim kes qedexe bide malê we, qedexe bide hilbirina genimê we. Garantoriya vê dide Tirkî ser vê masê wilo pozisyoneke stratejîk tê, ez dixwazim vê bêjim. Perwerdekarê Beşa Lojîstîk û Bazirganiyan Navneteweyî Birêz Doxtor Asan Bardakçi, Ji bo vê demê gelek gelek spas dikim ji bo agahdarkirina we jî.